Thirtu zawng zawng te inzava inchibai leh vek ule. Tun tumah chuan science fiction drama film, fins, tih kan inho ve leh thung dawn a ni. Movie tirah chuan khawvel chhe tawh lai thlalak chi hrang hrang dah khawm a lo lang a. Nizung chakna ina zawn layer chu kum sawm kal takah an ati chhia a. Chuvang chuan boruak lum lam chu degree za sawm nga lai a sang a ni. Khawvel chu nasa taka chhiain nizung chakna chuan boruak chu nasa takin a tichhia a. Finch, Chuti hun laia dam khawchhuak tlemte zinga mi chu tirah chuan a lo lang a. Robotic Engineer niin boruak lum lutuk leh ni zung chak tak laka veng him thei tur suit a ha a. Dawr chhung an luh chuan an thil tel chuan ni zung chakna chu a awmna hmunah chuan a sang viau a ni tih a rawn hrilh a. Ni dang ang bawkin a robot Dewey nen chuan an mamawhte zawng khawmin an chhuak a. Chutih lai chuan robot chuan dawra thil a awm ho chu a lo la a. Finns chu ui chaw a la lai hmuh ni. An chhuah hnu chuan an thil lak khawm tawhna hnu chu a hriat theih nan chhinchhiah na te hnuchhiah zel a. Siindot leha chuan Finns chu khaw rohsan tawh, ozone layer pawp avanga che vek tawh ah chuan a kal a. Ni zung chakna chuan mihring chu pawn chhuak thei lo in a siam a. Khua cheng tam zawk te chu Hmun him zawk lamah an lo insawn vek tawh a. Thawk leh khatah chuan Finch-a sut hak chuan thli leh ruah nasa taka rawn thawk dawn tih a rawn hriat tir lawk a. A truck chuan rang taka kualin chak takin a tlan nghal a. Storm nasa tak chuan a rawn um zui nghal a. Van ei thlak takin lei hnuaia laboratory chu a thleng hman hlauh va. Chumi hmun chu chhiatna thlen hmaah a hnathawhna farm ta a ni. Chumi hnuah chuan Finch chu ti binatna vangin a thi lek lek a ni tih kan hmu leh a. Awi leh thian Goodyear chuan an inlian takah chuan an lo nghak a. Finch chuan ui chu a kua a, a hmaiah te chuan a chuk mawlh mawlh a. Tichuan a chaw ei tur chu a siam sak a. Goodyear-in chaw ei lai chuan Goodyear-in chaw ei lai chuan Finch chuan Tui tlem a vaina an tui sap lai pawh zo lek lek tawh a ni. Chumi hnuah chuan AI puihnain Finns chuan instruction basic tak mai ui an enkawl dan, inchhung an enkawl dan leh a dangte chu a project tharah chuan a upload a. Finns chuan Gutia chu thil dang zawng zawng aia a hmangaih vangin a thi hnuah amah enkawl theitu tur, robot, Special tak mai chu siam a. A lung chhiat thlak viau a, mahse he movie hi ui ni lova mihring zawk thihna movie siam hmasak ber a ni. Fins hian UV ray leh radiation chungchang hi a zir nasa hle a. Fins chuan Dewey mit chu la chhuakin a robot tharah chuan a vuah a, a khawlte a awm hnu chuan a data chu robot tharah chuan a thawn chhawng leh a. Vawi tam tak a hlawh cham hnuah a tawp a tawpah chuan Robert chuan Vince ina thil tihtir tum chu a hre thiam a ni tih lantir nan a lu lo bu a. Robert in chutia a lo ti leh pen khatin hma a sawn a ni tih Vince chuan a hriat chuan a ti lawm em em a. Awi nen chuan an infiam a, thian thar an neih vat beiseina nen Vince chuan Robert chu a chanchin engemaw tak sawi tur a ni ti a. Robert chuan Danzawm tura neih thu a sawi a, chungte chu mihring tih nat loh te. Mahse, pawimawh ber chu Vince a awm loh chuan Gutier hi lo enkawl ngei ngei tur a ni. Chutih lai tak chuan Karen a rawn awm lo thut a. Wind turbine siam tha turin chhuak a, cable chu a han vua a, light chu a lo eng leh ta a. Inchhung lamah chuan robot chuan. Jeff tiin a hming a lo inphuah ve a, chutih lai chuan thlipui leh ruahpui nasa tak chuan an awmna lam chu a lo pan mek a. Finch chu lo letin Jeff chu khaw chin hriatna weather station nen chuan a thlun zawm a. Jeff chuan storm chi hrang hrang chili darkar sawmhnih pali chhungin a lo thlen tur thu leh an pumpelh thei hauh lo tur thu leh, Chu chuan ni sawmli vel chhung a aw dawn a ni tih a rawn sawi a. Chu thu hriat chuan Finn chuan an awmna hmun an chhuahsan fat a tul tih chu a hria a. San Francisco a kal chu a that ber a ring a, Finn chuan robot taksa peng dang te chu a rem khawm mawlh mawlh a. A zawh hnu chuan robot transfer ret chu a ti sang nghal a, kal a zir tir a. An han practice deuh hnu chuan Jeff chu a kal thei ta a, Finn sin hmasawnna hmuh chuan a lawm a. Mahse, Goodyear chuan robot chu a ngai natlat lo, a ring zo lo a ni. Thli leh ruah lo hnaia, Finns chuan an thil mamawh a ho a pek fel mawlh mawlh a. Jeb data transfer lai pawh chu seventy two percent chauh la niin a phawi a, chuvang chuan Jeb chu nih tur ang a ni thei ta lo va. Naupang chhia ang hmain a awm a, Finns chuan Dewey-a mit a laksak tih a theihnghilh a. Zui ve turin a kaw va. Amita chuan camera vuasak a, a hmu ve leh thei ta a ni. An pali chuan RV an chuang a, San Francisco lam panin an kal a. An kal tirh chuan Jeff chuan engkim chu a chik em em a, Vince thil ti apiang chu thiam ve vek a lo tum a, chutih chhung chu khawchhia chu an pumpelh thei rih a. Khaw rohsan tawh pakhatah chuan an ding a, Vince chuan UV ray laka invenna sup chu, Hain, Jeff chu zui turin a ko leh a, Jeff chu zui turin a ko va, Jeff chu thil tih dan basic chu a hrilh zel a, nihlo awm dan te nen chuan a hrilh a. Tichuan an pahnih chuan hun limawm tak an hmang a, popcorn chu, popcorn chu ni hmang chuan an tipuak a, ni sat dan tur chu kan ngaihtuah thiam mai awm e, an hlimna chu a rei lo hle a. Fitz chuan khawchhe tak mai lo thleng lek lek tawh hi a va hmu a, midang te chuan ko khawm a tlan chhiat san an tum a, mahse khawchhia chuan ram takin a rawn um pa a. Fitz chu Jeff nen chuan pawnah an tlan chhuak a, RV chu hruia sui bet a pui turin ti a, Fitz a chauhnu chuan Jeff chuan tihchhunzawmin an tihtur an zo thei hram a. Fence chu a chhungah lutin nghet takin a inkal khawm nghal a. Reilotea chuan thawng a lei vir rap thlak tak chu a lo thleng a. An hrui ṭawnna chu pakhat te tein a rawn chat a, pakhat chauh a bang tawh a ni. Van ei thlak takin thawng a lei vir chu a kal liam a, an vaiin an him a ni. Jeff hna thawh that avang chuan Finn chu a lawm em em a, mahse motor ke hma lam chhia chu an hna ti vei dawng hle bawk. A spare an nei naah motor han tihkatna tur je kan nei lo va. Jeff chuan a tha chakna hmangin awlsam takin motor chu a chawi kang a. Finn chu a ke thlak nghal turin a hrilh a. A tuk zingah chuan Jeff chu Gutier nen a inbiak pawh chu a lo tum a, ui tawng thiam a tum thu a rawn sawi a. Mahse, Finch a lo thawh chuan Gutier nen a inzawmna tha nei tur chuan hun tam zawk a mamawh tur thu a hrilh a. Tlai lamah chuan San Francisco chu Mil sangkhat zanga sawmhnih pahnial hla a la ni a. Definition of Trust, Chungchanga zawh chuan Finn chu a ti hrilh hai hle a, ama chanchin a hrilh ta ringawt a. Amah chauhan software buaina chu a chin fel vek thu leh group zawng zawngin hming thatna an tawn thu a hrilh a. Chutiang zawng chuan an rinna a hneh thei thu a sawi a. Chuti mek lai chuan Finns hriselna chu a tha lo zual zel a. Dawrah an chawlh a. Dawr an chawlh lai chuan Finsu thiin a luak ta tlat mai. Hun tam a nei tawh lo tih hre nghal a. Finsu'n Gutia chu dawrah chuan a hruai lut a, a infiampui vel a. Chutih lai chuan Jeff chuan RV ah thil a lo ti ve mek a. Hla te pleiin motor chu khal a tum a, a fimkhur loh luat avangin handbrake chu a thla a. RV chuan car chu a su zui a. Finchin Jeff a hauh chuan Thil ti sual lo ang, maiin a awm ve tlat a. Arvi chu bag leh in thil dang chu a su zui leh a, Finch chu an thinrim tak in ni in a chhun zawng a taksa awm dan chu a hrilh fiah a. Jeff hnenah chuan thinrim tak in a hna awm chhun chu Gutier enkawl a nih thu a hrilh zui a. Dawr an chhuahsan hnu chuan Finch chuan Jeff motor khal zir tir a tum leh a, a tirah chuan, A ngai teh bawkin zek cheu fim khur lo leh pek a. A hnuah chuan tih dan chu thiam deuhin fin su lawm em em a, mahse good year chuan a la ring lo hlat mai. Zanah chuan kawng sirah camp turin an ding a. Ozone layer awm tawh loh avang chuan chut atang chuan Northern Lights Mawi tak mai chuan hmu thei a. Jeff chuan chhun boruak chu a hlawm avangin zan a kal zel chu a rawt a. Mahse Finn chuan zanah chuan mihring rilṭha min an pan ṭhin avanga a hlawm tur hrilh a. Zingah chuan Finn chu thiin a luak leh vak mai a. Jeff chuan ṭhat takin a enkawl a, doctor koh a ngaih leh ngaih lo zawt a. Chumi hnuah chuan an zin kawng chuan zawh chhunzawm leh ta a ni. Khawpui an va thlen hnu chuan Jeff chuan Dewey chu kai thovin an pahnih chuan an mamawh te la khawm tur chuan an chhuak zui a. Hospital pakhat an va thlen chuan mi rawk hnu lo ang hle a, mahse Jeff chuan chu chu a la hrethiam dawn chauh a ni. Vince a lo harh chuan an pahnihin an awm lo tih a hria a. Buaina an tawk dawn a ni tih hrethiam nghalin. Chak lo tak chung chuan a suit chu a zui a, Jeff leh Deu zawng turin an chhuak nghal a, tu emaw hian a phen atangin an lo en reng a. Chung lamah Jeff-in ei tur, damdawi leh jacket tur changkang tak a hmuh chawlawm em em a. Chutih lai chuan Deu-i chuan snack a hmu fuh hlauh mai a, mahse, a bula thang an kam chu hmu tlat lo. Snake lak a han tum chuan thang chuan a lo thuai bung hmawk mai a. Finchhidap a hmuh chuan ngaihdam a dil a, a povar chu a awpsak zui a. Reilote ah chuan Finch chuan thawm ri hria in Jeff pawh chu va hmu zui a. Finch chuan chu lai hmuna an awm thei tawh loh thu leh an tan a him lo thu chu a hrilh a. An pahnih chuan an tla hna a, mahse Finch chu a kal thei hram hram chauh a ni tawh a. Arvi an thlen chuan rang takin chu lai hmun chuan chhuah sana motor pakhatin a rawn zui nghal bawk. Thui ve deuh an tlan hnu chuan Finch chuan Jack chu motor a kal chhun zawm tir a. Tisual nei hau tawh lo turin a hrilh a, motorin a la zui reng tih chu an hria a. Jack chuan thim karah pawh thil a hmuh theih tho avangin motor headlight chu off-in motor chuan a la zui reng avang chuan Jack chuan chak taka tlan turin lo hrilh a. Khaw tha lo hnuai an tlan lai chuan Vince chuan a steering chu rawn vawn puiin kawngpui pawn lamah chuan a tlan chhuak pui a, kawngpui hnuaia tunnel chhungah chuan tlan lun tum a ni. Jeff chuan tunnel aiin RV chu sang zawk a ni tih hrilh tum a, mahse Vince chuan a ngai thla lova, RV chunga solar panel chu a inhrut che vek a, Jeff chuan thei tawpin nawr luh tum a, An mahni zuitu motor chuan a rawn nang ching zui a. Jeff-a te zawn takah chuan an ding deuh dat a, mahse an mahni hmuh lo chuan a tlan liam ve leh mai a. An mahni zuitute an kal bo tir hriat hnu chuan rang takin an chhuak a, an solar panel zawng zawng chu a chhe vek tih an han hmu a. Amah lem a inthiam thei lo. A siam tha teh loh tur thu a sawi nghal a, Jeff chuan San Francisco-a a hruai thlen ngei tur thu a sawi a, mahse Vince chuan ngawi turin a ti zui a. Vince chu thinrim takin motor a let a, Jeff chu pawn ruahsur hnuaiah chuan a ding rih a. Thil eng emaw ngaihtuah hnu chuan Jeff chu lut veleh a, Vince hnenah chuan, San Francisco-a Golden Gate Bridge a thlen theih a rin thu a sawi a, chutih lai chuan Finn chuan thawnthu dang mi a rin thei loh chhan leh Guttier bag a chhar dan chanchin te chu a sawi a, Guttier chu a hlauin a mal em em a, engti kawng pawh a ve hnem a tiam thu chanchin te a sawi a, Finn chuan rilṭamna hian mi ṭha tak pawh tual thattuah a chhuah thei thu a sawi a, a tukzingah chuan road sign-ah chuan San Francisco thlen nan mel zali sawmriat a la ngaih thu inziak a, Jeff in motor a khalh a, Vince chu a chaw hlah dam a. Tho leh khatah Jeff chuan pheng pe hlep tukverah a fu a va hmu a, a ding a Vince a kai tho nghal a. Pheng pe hlep a kawk a, Vince a tho ve nghal a. Pawnah chuan chhuakin ni te chu va in emtir ve la, UV radiation a lo tla hniam hle tawh a, hlauh awm a ni tawh lo. Pangpar leh pheng phahlep dang a hmu zui a, a hlim hle a. An zing kawng chu zawh chhunzawm zelin. Nakinah chuan fence chu insiamin. Ni sa hnuaia picnic chu rawt a kum sawm chhung lai a lo tih thei tawh ngai loh thil a ni. Finn chuan hun kal tawh chanchin chu a sawi leh a, rei tak dam a chak a ni tiin duhthû an sam vel a. Chumi a hriat chuan Jeff chu phûr taka a dingin an tlan zel a nih chuan darkar sawmhnih pariat hnuah Golden Gate Bridge an thleng dawn tih a hrilh a, Finn chuan a damthlen lo tur thu a lo hrilh a. Jeff chu a ti lung ngai hle. A awm loh hnuah Tha taka Awite Gutiera chu lo enkawl tur thu a ti ang a, chumi hnuah chuan Finn chuan Gutier ball a la chhuak a, an pahnih chuan a infiampui a. Ball chu Jeff-a peiin uiin-a rin theihna tur kawng hmasa ber a nih thu a hrilh a, an pahnih chuan reilo te an infiam hnu chuan Finn chu thiin a rawn khuh chhuak leh ta bawrh bawrh mai. A suit var tak maia te chuan thisen te chu a rawn kai luai a, Jeff in a pui thei em tih zawh chuan Vince chuan a pui tawh thu a sawi a, Jeff chu chibai in a kuah zui a, tah hian Jeff a lungngai a ni tih kan hmu thei a. Jeff chuan Finch chu RV ah chuan a hruai lut a. Guttier chuan Finch chu a hnem a. Jeff chuan an bungrua chu a seng fel a. Finch chuan a thian tha tak chu a thih hmain tawp nan tiin a hnungah chuan a chul sak a, a boral zui ta a ni. Jeff te pahnih chuan Finch ruang chu hmun zawl ah chuan la chhuakin UV suit nen chuan an hal ral a. An lu sunnate zawh hnu chuan Jack chuan Uichawte chu an pe vel a, a hnuah an infiam zui a. Gutier pawn a pu ber a boral tak avang chuan Jeff pawh chu a ngaina telh telh a. Jeff pawh chuan Gutier chu a mawhphurhna ah ngaiin Gutier chu thian tha ber niin a pawm tawh a ni. Golden Gate an thlen chuan Jack chuan Finch hriat rengna a siam zui a. Chutah chuan message tam tak miin an hmangaih te tana an hnu chhiah. An zawn huna an hmuh theihna hmun tur an ziah te hmuh tur awm a. Hemiin a lantir chu dam khawchhuak tam tak an chhungte nena inhmuh chhuah leh beisei an awm a ni. A sin tawp berah chuan Jeff-in Finch leh Goodyear te nena an lem a ziah chu tar a, an pahnih chuan hmun danga a kal tur chuan an awmna chu an chhuahsan zui ta a ni.